tunah hian mizo application siam pakhat whatsapp group an siam pakhat zoram dot online mi chiahna application kan lo nei dawn a ni hei hi he channel hi Mister Ian a ni a min lo subscribe a min lo like sak turin ka youtube channel hi engzawhai chungah ka rawn nghen bawk a ni. tunah hian kan lut ang hei hnin ta nge lo subscription nge lo vel pawn lo thlak tawh a nih hi heti hian about contact privacy developer language copyright twenty seven Zoram chuan online all rights reserved tiin kan hmu ta tah hian helai hi-- Not in register a ni ta, register loh chuan tah hian user name full name kan i dah thei a email email ah khan gmail kha a ni ta a ni password i duh zawng kha i dah thei a tah hian hmeichhe mipuite pawh a nih khan i dah thei ta chuan insight lam anga i lut thei a ni chuan account inneih sa kha chuan inneih tur kha chuan user name i man pawh kha duh chuan chhut thei a email chhut ker lo khan chuan password i man kha ngai dawn ta a ni. duh kan tum anga tunah hian kan lut dawn chiah a ni login success pawh a inti ta a umm tihian hei what going on create album then write something has tag mention ah hian status duh kha i chhunga facebook ang khan post a in post anga public -- Duhloh chuan public lo langa tah hian mobile upload na awm ta tah hian ah image upload na zawk awm ta tah khan thlalak hi update thei a tah hian location tah hian sticker filing na te ka awm ta a ni tah hian in tur awm ta heng tah hian bulah hian video te dah lut theih a music te chuan ah notification ah kan phei leng a. hela ni ta zel ta a ni chuan he message a ni ta a message ah hian video call leh ehh call pangngai ang kha kan dah ve ta a. Tihian tuna ka ruang hian hei mi pakhat kan entirna kan mang ta a call leh video call leh tihhi tam ta a ni hetah hian hei thlalak lai a sticker nui leh a smiley sticker awmna bul ami ah hian a sen a tun ta write text write message tih awm ta tah hian hei video leh audio pawn a thawn-- Thun thei tur ni awm takin a siam a, umm fal kha duh duh emaw a thun thei ta ni ngei hnuai mian ka hmu ang khuan umm fal hi duh kha i thun thei ta bawk a, chuan kan chhuahsan leng a kan contact awmna kan lut ang a, tah hian keima main line a rawn la ta a twenty nine thlalak emaw ni lo kha ka post a chuan-- Following two is a samse pakhat ka nei ta followers ang tih pathum ka nei tawh bawk a the following is a samse pakhat zawk a ni a followers ang tih pathum hei ta group hnih a kawm ta ken mawng hian hei ten ta hei ka thlalak te awm ta nual ta hei ten the following ho kha te an awm tual ta ni mizo za samse pakhat lai ke mah chuan chuan min follow tu hi sam ni pathum an awm a a ni le ta chuan tan kan kal ang a hei hmuh ang hian upgrade mawlh profile save post boost boost post create page my page recommend create group my group recommend create event event search setting awm ta setting ah hian kan kal leng a. He setting ah chuan mahni eng lo te bar te eng lo te siamna khan ta mai ta an ta siam vang a hei privacy thlengin awm ta a privacy awm ta kha a ni email notification pawh a awm ta a heti hian tikhan pawh an awm ta a ni. Timeline a vei re a va va tel pawh kha thlak thei pi pi re timeline cover te password paw chian theih block user tih ti vet account pawm vek tho ni chuan lah hian active ho enna kha ani ta a hei ti hian account a khawih ho te a then in i nga te then one month tih te an ta a an khawih thin in tlai han online leh offline in dah thei ta a ni tih khan kan chhuah san thei ta a. I log out duh chuan hetiang log out tih kha awm ta i log out hi ka la kham a chuan kan ka channel Mister Yak hi min lo subscribe min lo like sak a min lo comment sak ve turin inzavai chungah ka rawn nghet ve a ni e kha kha Zoram dot online application mizo in kan siam siamtu hi khurlam haiat professor a awm a ni a mizo